Salam hormatly watandaşlar Zdravstwuyte dorogiý Türkmenistancy Hormatly adamlar Aziz jemagat Türkmenistanyň we bütin dünýä musulmanlaryň arada namazlary kabul bolsun. Bi Gadyr gijesi bilen eden dileglerini Alla eşdip kabul etsin. Ilki bilen şondan başlaýyn. Men bu günki çykyşymy şu haramdag Berdimuhamedowa ýüzlenip birki üç meseläni galdyrjak bolýan. Birinji mesele ine görşüňiz ýaly bir dokuz ýüz adam töwregini çykardy häzir ine bi neme Gadyr gijesini gabatladyk. Biz özümizem ýaňky oturamyza bilýädik, çykarýardy şol esasy şol ol ýedi müňem goýberýärdi, sekiz müňem goýberýärdi. Ýöne şu çykarmaň ahyry bir emeli bar, türme diýilýän zady. Pikir ediň, hormatly adamlar! Ol nä şu wagt on ikinji dekabrda çykardy iki müň adam häzirem bir müň adam diýeli bir kwartal geçdi on şo taýda bir üç müň adam çykýar. Şol bir kwartalyň içinde diňe kowidden ölenleň sany türmeleň içinde muň çykarandan az dälä. Bize gelýän maglumatlara görä, o taýda ýüzläp, müňläp ölüpdir adamlar türmelerde. Ol bir mesele. Indi ýaňky dokuz ýüz adam diýeli goýberýä-de, dokuz ýüz adam görä men özüm obşi režimde oturamsoň, men bilýän-de, şol esasy şol ýaňky Aýbaý çilim çekdi, nas atdy, şulary çykarýalar, ýeňil statýalary. A beýlekiler bolsa otyr, öz şol neme berilen, şoňa näçe ýyl kesileni bolsa, Şony oturmaly bolup galýarlar. Şoň üçin bi dokuz ýüz adam, iki müň adam bulaň hemmesi oýunjak. Haramdag Berdimuhamedow öz kakasyny jaýlap bara gelenem bolsa, oň kakasy gabyr azabynam görer, entäk şol jähennem azabynam görer. Eden işleri bilen, bi döreden ogly bilen, bu halkyň başyna salýan oýny bilen. Oň üçin bar-a bu cagaş dokuz ýüz adamyň bilen, iki müň adamyň bilen seň kyrkmy, elli müň adamyň otyr o taýda. Sen haçan goýberjek olary? Nämä garaşýaň, kowid alyp barýa ýurduň içini. Daşyny gezip ýören adamlar ölüp ýör-ä. Ikinji mesele, sen bu nämesi bu zatlar hemmesi aldadandyr öýdäňakmy ýa gözlegendir öýdýäňmi kakaňa? Hä, bu şäher atlygy, maşynlaň atlygyny muny az görýäňdä, ýedi müň daşyndanam bar-a bu bamperni, onuň ýaňky öňündäki bi radiator reşotkasyny, bi ýene gapdalyndan basganjygy bar, olary, yzyna seredilýän aýnaň daşky gabyny, gara gabyny, şolary reňkli edip, nä guduzladyňmy sen, näme bolýa saňa? Sen içginimi ýa çekginimi edip ýören zatlaň sen sen bolşuň şeýle dogrusyny seretseň sen bir hiç zada sygan aga sen bir manýak ýalak bolup ýörsüň sen bi milletden näme algyň bar şony düşündir sen bular näme üçin ozala bularda gara köpük ýok oň daşyndanam ýenede sen näme ýegenleňe ýende ak teker getirdirip onam satdyrjak bolýaňmy. Sen durma niýetiň ýokmy? Ir-u-giç ahyr seni durdurlar, sen pikir etmegin. Türkmen diýilýän ol barabir dürtmeseň düşünmez-de. Sen şu beýtirip dürtüp dursaň bara türkmeni, ahyry düşüner. Indi bu üçünji meselede halkyň içinde şol indi biziň daşary ýurtda okap ýören çagalarymyz bar. Bu milletiň uly bölegi bi indi otuz dört müň töwerek A adam okap ýör şu ese öňki SNG ýurtlarda. Otuz dollardan geçirip ýörsüň bilen. Sen otuz dollar bilen öz pökgüje agtygyňy oňdyrybilýäňmi daşary ýurtda? Hä? Otuz dollar bilen özüňiz oňýaňyzmy? Milletiň başyny näme üçin muňa ýalak oýun salýaňyz? Bi seň edýän zatlaň näme milleti näme aç öldürme netin bamy ol okuwçylar okuw bilen näle nireden pul tapborka diýip bir ýerde iş gözläp ýensoňa ondan ol nähili bilim we seniň öň haram başara bara ol ýelini kesip ne bi adamlary bir kütük edip goýdy A seň edýän emeliňem ýene şol, asyl okuw bilen işi bolmasyn. Bular daşary ýurtdan okuw alyp gelende seň ýurtdaky eli plakatly kowalap ýören adamlaňdan ýaňky okuwçylaryňdan bular ökde bolmasyn diýip edýän, şolaçada bolmasyn diýip edýän. Bar aladasy iýjek çöregi beýleki. Ýöne sen özüň ýurduň eýesi hökmünde, prezident hökmünde seň edýän işleň muny bir edil ýöne bir genoside deňäýmeli mesele bi. Bu nähili beýle zat bolýa sen halkyň puluny men ýöne bara ýuly bu zatlar çykansoň bara bir kän aýtmajak bolýan boldum sen ahyry edýän işleň şoda seň. Millet kösenip ýör görüňakmy ony sen. Hä? A bi seň mady senden daşary bi näme ir giç senem jogap berersiň. O gen prokuror diýip şu wagt bara oturandyr sesini çykarman. Ýöne senem aman syparyny öýtmegin. O migrasionny slujbalar bar, bu ýanky posolstwalar bar. Siziň hem merkezi bankyňyz çe. Siz ir giç şu ýyllarda edilýän oýunlara siz şoň bilen deň derejede jogapkärsiňiz biliň şony. Bula bir akly çaşan eýýäm, bu näme edip ýöreninem bilenak bi. Indi ýöne bar-a daşyna bir bir ol bir topar porhanlary üýşürip häf-çüf edip ýöre ýörmeli edäýmese, sen bi milletden näme algyň bar? O sen bar-a, kakaň öldi diýip, üç buhankadan hudaýýoly paýlan bolan hepdede bir sapar. Oň puluny näme, kakaň jübüsinden ýa öz jübiňden çykaryp, sadaka paýlan bolup ýörsüňmi? Hä? Ýene-de milletiň puly, halkyň puly, býujetden çykan. Şoň hasabyna millete paýlanmaly hondan bärsi ine millete bir çörek berýän adam boljak bolýaň. Siziň eden günäňiz halkyň başyna salan oýnuňyz ýuwutdyran ganyňyz üç buhanka çörek hepdede bilen beýtirip syparnyk etmegin. O saňa ýüzüňe diýmesede milletiň gargyşy ahyr başyňyza ýeter siziň hemmäňiziň. Syparnyň etmegiň seň daşyňdaky o bir topar seni ol haloplaňa çenli ir-u giç jogap bermeli borsuňyz. Halkyň haky bar. Narod imeýt prawa. Halal ýola azat ýola atlanalyň a atlanalyň.